Үтүө күнүнэн күндү доҕоттор! Бүгүн биһи дьоллоох туонабытыгар эмиэ биидьүөрүүлээх күн үүннэ. Ол курдук бүгүн бу бэс ыйын иккис күнүгэр Николай Иванович Харытыанап, Николай Чоор, аха биир чулуу уола, лиирик-поэт, төрөөбүт күнэ. Онон бүгүн кинини ахтан-санаан ааһарга тоҕоостоох күн буолла диэн. Мин билин кини хоһоонуттан ааҕан иһиннэриэм. Таптал Таптал диэн икки сүрэх тэҥҥэ тэбэр үөлүүтэ. Таптал киһиэхэ күүс-күдэх, эбэр күүһүн иэйиитэ. Таптал – дууһам сулҕана – Сүрэх, санаа аймалҕана. Киһи туох баар уйулҕата хамсыыр дьикти абылаҥа. Таптал, кэрэ аҥарын хараҕын дьаҕылын уота, талан ылбыт аналыҥ умайар уран уоһа. Таптал, талыы талба доҕоруҥ долгун суһуоҕа, Кини көмүс далбарай түөһүн итии суоһа Таптал, үөрүү-хараастыы, арахсыттан айманыы ол эрэн бэйэ-бэйэни хардарыта харыстаһыы Таптал, үрдүк өрөгөй, кини холку, дэлэгэй, ардыгар харах уута, доҕоруҥ уолуйуута Таптал диэн аналлаахтар имэҥнэрин күүһэ, иэйэр итии сүрэхтээхтэр олохторун күлүүһэ. Дьэ ити курдук лирик-поэт Николай Чуор таптал туһунан хоһуйбута эбит. Николай Чуор биһиэхэ биһи нэһилиэккэ улахан чугас киһи. Ол курдук кини биһи араҥастаахпытыгар Оҕо сааһа ааспыта, тулаайах буолан араҥастаах детдомҥа омуга иитиллибитэ. Дьэ кинини бу сылларга бу Араҥастаахха олорор кэмнэргэр доҕоро Ыстапаан Бөдүөтэп дьэ бу курдук диэн ойуулаан суруйбут эбит дьүһүннээн. Били оҕолорго саҥардыы чугаһаан эрдэхпинэ, сытыы сирэйдээх-харахтаах биир уол утары мултугур диэн истэ. Көрүүтэ-истиитэ дьирики курдук. Хайаан да бэрт дьээбэ киһи буолла, аны хатыйаарай, хайаарай диэн санаа киирэн кэллэ. Хайыамый, дьик-дьак соҕус да буоллар, мин даҕаны утары барар киһи буоллум. Киһим субу тиийэн кэлэн баран аны биир кэм мичээрдиир. Хараҕа кытары кыымнаах. Өссө дорооболоһон илиитин утары уунна. Биһиэхэ итинник итэй дали, дали, диэлийэ илигэ, биирдэ эмилии тутуһан дорооболостоҕум диэн тоҕо өйдөөбөппүн Бу дьиибэги ити илии тутуспута буолан иһэн умса тардан ылаарай? диэн сэрэнэ соҕус илиибин биэрэбин. Бэрт сымнаҕастык тутан баран өссө биһирэмниир курдук илигирэтэн ылардаах буолла. Колябын Коля Харитонов диэччилэр манна Чэ, ситигирдик, эн аатыҥ? Бэйэтэ курдук Ньукулай Чуор доҕоро, оҕо сааһын бииргэ атаарбыт киһитэ Бараҥастаах нэһилиэгэр дэриэбинэтигэр детдомҥа Ыстапаан Бөдүөтэп кинини аан бастаан бу манна Бараҥастаах детдомугар көрөн баран инниги ойуулаан дьүһүннээбит эбит. Оттон мин кинини хайдах өйдүүбүн? Мин кинини өрүү сырдык киһи курдук өйдүүбүн. Ол курдук Ньукулай Ивановыс сэбэрэтинэн, дьүһүнүнэн сырдык ыраас хааннаах бэйэтэ. Маны таһынан кини бу танна хапта да сылдьарыгар баара Өрүү, мин өйдүүрбүнэн өрүү ыраас баайдык, маҥан ырбаахылаах, эмиэ ырдык ыстааннаах, бүрүүкэлээх, ол курдук өрүү ыраахтан туналыйан көстөр, аны кини мичээрэ доҕор. Өрүү үөрэ-күлэ-үөрэ сылдьар мичээрэ ып-ыраас сып-ырдык мичээрдээх буолааччы. Киһини кытары ол курдук эмиэ алтыһааччы, ол иһин мин кинини өрүү сырдык киһи диэн бэйэбэр ааттыыр этим. Николай Иванович тулаайа хаалан кини бу Арыҥастаай детдомугар таххан иитиллибитэ. Мин уонна ол кинини аан бастаан Хыбайбаҕа көрбүтүм. Биир ыал Хыбайбатыгар онно бииргэ түбэсиэн сылдьыбыппыт. Кини онно ол киэһэ икки икки хоһоонун аахпыта, ону өйдүүбүн. Ханна хоһооннорун билиим бу диэн өйдөөбөт эбиппин. Ол кэнниттэн мин кинини бу биһиэхэ Күндээдэ холкуостар илдибитигэр отдел каадырынан үлэлии кэлбитин кытта чугастык оҕус билсибитим диэххэ. Мин оччолорго тырахтарыыһынаан биригэдьииринэн үлэлиир этим. Кини биһиэхэ араҥастаахха олордохпутуна өрүү киирэн чайдаан ааһааччы. Ол курдук мин кэргэним аҕата, мин кэргэним Розалия Николаевна аҕата Николай Васильевич Григорьев бу араҥастаах төрүт олохтооҕо, кини оҕо айдьам Николай Чуор олох чугас доҕоро эбит, оҕо сааһын доҕоро. Николай Чуор Бу үөрэхтэрин кэнниттэн өрүү дьэ бу кэлэн ол мин кыннымаахха дьэ көмөлөһөр эбит дьиэ үлэтигэр уу басыһар эбит мас бэлэмнээһинигэр онтун манньатыгар бу ийэлэрэ кинини эмиэ бэйэтин оҕолорун курдук тутан тэҥҥэ хаталаан көрөн-истэн ыыталыыр эбит ол иһин хойуккааҥҥа диэри наһаа махталлаах буолара Биһиэхэ кэлэн ол Араҥастаахха чэйдиигэр оо дьэ доҕорум атаһым кыыһыгар дьэ чэйдээн барабын диэн киирэн үөрэ-көтө чэйдээччи оҕолору ылан оҕомсох баҕата оҕолору ылан дьэ түһэҕэр көтөҕөн олорон чэй үөрэн-көтөн бөҕө кэпсээн сэһэн тэптэн бөҕө буолара